Abusuafo, mema mo akwaaba de mo ba Social Media Nsɛnsɛm so dwumadie yi. Social Media Nsɛnsɛm dwumadie yɛ dwumadie bi a mafa ato me ho so sɛ Yɛde bɛkyerɛkyerɛ nokorɛ a ɛwɔ nsɛm a ɛretwa gu wɔ social media so. Aane. Me a ɛnnɛ mo ne me ahyia mu wɔ ha, me din ara ne Mrs. Adepa. Asɔfoɔ nyinaa second wife ne me. Na mmom no, deɛ wɔ no, me dɔ no yie paa, na mato ne mu ntentan, ɛyɛ Odiamono Kwaku Antwi, bɔfoɔ, Rev. Ɔbɔfoɔ. Ɔno na medɔ no yie paa. Ɛsiane sɛ ɔno na me ne no wɔ mma mmienu, ɛka yɛn mma no a ɔne Ciara rewo no ho. Abusuafoɔ, merekɔ so akae mo sɛ, ɛyɛ atadeɛ a ɛhyɛ me yɛ ne mma yɛ kuntann a mesi ha yi. Original Adidas a ɛhyɛ me yi, ɛyɛ me ara me twotwomutwo, me dɔfo bi a matɔ ne mu ntentan, 2020 deɛ, ɔno ara na ɛwɔ soɔ. Ɔno na ɛde ataade yi hyɛɛ me ɛ. Ɔse me dɔfo pa, matɔ ataadeɛ mede reba abɛkyɛ wo. Ɛne ataade yi a ɛhyɛ me yi. Meda wo ase baabi a wowɔ biara. Mebɛduru fie a na wada me soro. Nyankopɔn ɔnhyira wo. M'ani agye ataade no ho paa. Me viewers nyinaa ani gye ataade no ho. Saa na menim no. Meda ase. Ɛnnɛ nsɛm a ɛwɔ dwumadie a yɛde rebrɛ mo yi so yɛ nsɛmfua bɛyɛ sɛ nnan. Ae, nsɛm a ɛretwa gu wɔ social media, yɛayi mu bɛyɛ sɛ nnan, ɛnna yɛabɔ mmɔden akɔwurawura wɔn fie mu, ɛnna yɛahwehwɛ nsɛm no nokorɛ a ɛwɔ mu na yɛde rebrɛ mo. Deɛ ɔdi kan yɛ sista yi a yɛfrɛ no Joyce Blessing yi. Sɛ wonnim sista no a, ne picture na ɛda so no. saa sister yi na ɛbɔ gospel musician na mmom no ɔno deɛ ne dressing ɔdress na combat nka ho a ɛyɛ a na ɔn feeli good saa sister no ɔno na ɛɛto nnwom a me nnim sɛ nnwom no ɛyɛ a na ɛyɛ reggae anaasɛ high life anaasɛ gospel a ɛyɛ a na yɛ nim na mmom no ne nnwom no deɛ ɛyɛ a na ɛɛdɛ yie paa saa sister yi ɔno ne ho asɛm na nnɛ abɛda yɛapaawa so a yɛakɔhwehwɛ mu ahu nokorɛ no de reba abɛsom mo. Aane. Sista yi na nansa yi a yɛwɔ hanom sɛ na ɛbɛtɔɔ dwa sɛ ɔne ne kunu divɔɔso bi reba wɔn ntam na divɔɔso no a ɛreba no ɛmu nsɛm bɛhwiehwie guu bebree prekesee. Ɛbi de nam ha retwɛn serɛ ne abasa Ghanafoɔ anya w'asɛm deɛ ɛnneɛ na woawu koraa a nkɛyɛ. Na wei na nkumaafoɔ baa mu Nsewfoɔ baa mu, ɛna nnamfofoɔ nso baa mu. Na yɛwurawuraa mu kɔhwɛɛ akumaa no nsɛm no a ɔreka no mu. Akumaa no nsɛm a na ɔreka no deɛ, ɛnokorɛ ne Nyame anim no, ɛyɛ nokorɛ. Sɛ ɔkaa sɛ, ne ɔde ne mma bɛgya no, na ɛyɛ a na ne mma no deɛ, Efi trodoo na yɛ a na adware wɔ mo. Ɔnnwale nkwadaa no. Ɔde nkwadaa no brɛ, ɔde nkwadaa no brɛ no a, ɛyɛ a gye sɛ ɔno na ɛsɔ nkwadaa no nsa de wɔn kɔ hospital because ɛyɛ a na wɔanya kwashiorokɔ. Ɛno deɛ, ɛyɛ a na nokorɛ bi wɔ mu. Ampa, yɛhwehwɛɛ mu huu sɛ, nokorɛ bi wɔ baabi. Ɛyɛ nokorɛ sɛ, Sista Joyce Blessing, ɛnyɛ ne fault. Ɔntumi nnya adagye mma nkwadaa no, ɔntumi nhwɛ nkwadaa no firi sɛ, n'adwuma no a ɔyɛ no, Ɛbɛyɛ dɛn na wanya time de ahyɛ ne combat yi? Ɛbɛyɛ dɛn na wanya time de ayɛ ne dressing yi a cuntaneous yi a ɛyɛ a na ɔyɛ yi? Ɔnnya adagye nsan nso nnya adagye mmɛhwɛ nkwadaa no, nti ɛno deɛ nokorɛ bi wɔ mu. Ɛhɔ no akɔ akɔgu, na yɛwɔ ha a na sister bi nso so de baa sɛ n'adamfo ne Joyce Blessing, na n'adamfo ne Joyce Blessing no ɔne no yɛ nnaamafoɔ nneɛma a aba so yi a yɛfrɛ no lace bobo yi, ɛnkan tete no na yɛfrɛ no supi supi Mo a mokɔɔ sukuu no deɛ, girls school no deɛ, monim deɛ meka ho asɛm yi, supi-supi a ɛnnɛ yɛabrɔfolize no ayɛ no lesbobo, mekyerɛ sɛ, lesbian, ɔbaa ne ɔbaa mpa so agodie no, ahaa, ɔse ɔne Joyce Blessing na ɛtwi so wɔ mpa so. Na ne evidence a ɔtumi de baeɛ nyinaa ne sɛ, ɛyɛ Joyce Blessing, tattoo bi da ne sisi akyi a wahu. Na ɛhɔ ara na metenaa ase dinn na mise, No, asɛm wei deɛ mɛkɔ akɔhwehwɛ mu kyerɛ sɛ, me a mete ha yi, mewɔ adamfoɔ bi a metumi yi me ho nyinaa kyerɛ no da biara. Biribi yɛɛ me a ɔno ne nipa a mefrɛ no. Mise, Sista Shou, hwɛ deɛ asi meɛ. Hwɛ deɛ ayɛ meɛ. Na maka akyerɛ no, It doesn't mean sɛ Ɛno nti no, ɔne me wɔ biribi saa. Ɛyɛ. Nti ɛno deɛ yɛwurawuraa mu hwehwɛɛ mu na yɛahu sɛ nokorɛ biara nni hɔ a ɛwɔ saa asɛm no. Nti ɛhɔ deɛ Sister Joyce Blessing, bohyire gu wo ho na Adepa TV deɛ yɛkɔfa nsɛm de brɛ wo a ne kyɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ. Bohyire, pɛ aduane papa bi di, pɛ kɔtɔ bi we, firi sɛ hɔ deɛ woadi bem. Meda ase. Yɛde ne nsɛm no awie a ne yɛreba Sister yi a yɛfrɛ no Ɛyɛ Ɔhemaa Jackie, ɔno nso yɛ gospel musician saa, saa sister yi. Ae, wonnim no a, ɔno nso ne picture na ɛda screen yi so yi. Wobɛka sɛ, ei, sese deɛ sister yi, wasesa o. Ae, wasesa. Ɛyɛ ɔno ara. Nansa yi, ɔtenaa ase dinn na ɔse, ah, ɛnsɛm koraa a ɛretwa gu wɔ social media sɛ me ne aberanteɛ a wɔfrɛ no, anaasɛ kɔmfoɔ a wɔfrɛ no Showboy akɔtwe mpena ama ɛho video ne ɛho nsɛm nyinaa aba abɔnten no, ɛnyɛ nokorɛ. Enti na adɛn nti koraa na menyɛ me ho biribi ma wɔnhu sɛ asɛm a wɔka no nyɛ nokorɛ? Na me koraa no, showboy nyɛ barima a ɔyɛ me taste. Ae, saa na sista yi kaeɛ. Yɛwuraa fie no, saa na yɛkɔteeɛ sɛ ɛno na ɔde tuu ne ho fo a wakɔtwa ne ti a ɛtwa ɛti twa a kyenkyerenkyɛ a ɛnte se na dae a ɛwɔ soro nyɛ asɛm ketewa. Ɛnna Ghanafoɔ bi twe ne serɛ twe n'abasa ka nsɛm akɛseɛ sɛ, Ei, sista yi, Gospel musician paa na woyɛ wo ho sei, na ɛneɛ yɛn nso so yɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ gospel musician nko, ɔsan nso koraa yɛ motivational speaker. Ɔka nsɛm ma nkorɔfoɔ de tu wɔn ho fo. Aah, ɛneɛ baabiara wobɛhu sister yi wɔ hɔ nom. Na wei na wohu sɛ yɛ deɛ, yɛatu yɛn ho asi hɔ sɛ nsɛm no, ɛba sɛ yɛ yɛwurawura afie mu ne yɛkɔhwehwɛ mu ne yɛde nsɛm no nyinaa ayɛ dɛn abrɛ wo. Na wei na mebɔ mpinkyɛn sister yi na mese, sister ei, Ɛnsɛ mo sɛe na ɛkɔ so wɔ social media, na sɛe ne sɛe na nkurɔfoɔ reka fa wo ho nti no wo nso wokyerɛ mu sɛn? Sista no se, Ɛnokorɛ a ɛwɔ asɛm yi mu paa ne sɛ metii deɛ mantwa because of eh, ɛyɛ braa yi a yɛfrɛ no eh, show boy yi. Ɛnyɛ ɔno nti, ɛnyɛ ne nsɛnsɛm nti na meekɔ akɔtwa me ti. Etsie no faa na yɛ me fɛ na me kotwaa yɛ na me se ok ɛna me de bɛbrɛ social media foɔ na kyesɛ ɔmo nso anya bi na ɔmo nso aka nti na sɛ deɛ kosii yɛ no no na wei na yɛfaa sister yi ho na yɛsan ko hwehwɛɛ mu biom na yɛhuu sɛ nsɛm a sister no ka kyerɛ yɛn deɛ ɛyɛ nokorɛ na mmom no ɛnokorɛ bi nso ɛsan nso ɛhyɛ baabi ɛnokorɛ no nyinaa ne sɛ monim abranteɛ yi saa berɛ yi a yɛfrɛ no Nation blogger wonnim na ne picture na ɛda so no ae saa bra no ahaa nansa yi mu na yɛn nso yɛkɔ hwehwɛɛ mu sɛ saa bra yi na sɛ ɔne no ɛkɔ out nti a sist bra yi ayɛ n'adwene sɛ ɔno deɛ ɔmfa mpanyinfoɔ biom ɔpɛ nkoraa nti na sister pɛ sɛ ɔyɛ ne ho akoraa ɔtwa ne ti a ɔbɛ luku akoraa sɛ bɛyɛ a Nation blogger ɛbɛdɔ no paa na saa bra yi deɛ ɔregye ne home naa ɛwɔ TV so ɛne kyɛ sɛ social media so a ɛnyɛ agorɔ koraa wokɔ Facebook a Berɛ yi wagye baabi a, wokɔ YouTube nso so a wagye baabi a, ɔno na ɛfa din akɛseɛ de to ne ho bi te sɛ Telon Bellone, eh, Young CC, ɛna Nation Blogger. Ne din paa ɛhyɛ adaka mu deɛ ɛyɛ Kamal Mohammed. Ah, saa berɛ yi na sɛɛ sista anya no a wɔne no retwe suntia. Sista yi akɔ akɔtwa ne ti. Na kyerɛ sɛ sista ɔhemaa nso asɛm a yɛde bɛbrɛ mo ɛnnɛ no no, yɛte hanom sei ara na sista yi a yɛfrɛ no Sista mpo, ababaawa yi a wɔfrɛ no Akuapem Poolo yi, ɔno nso ne ho nsɛm bɛtɔɔ dwa a na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na Akuapem Poolo ho nsɛm a ɛbaeɛ no yɛ ne video a ɛbɛtɔɔ dwa. Video yi bɛtɔɔ dwa yi na ɛnneɛ sista yi de bɛgyee ne ho menaa sɛ obi na atrɛnde, obi na ato video no atom. Berɛ nso so a nokorɛ biara nni asɛm no mu nti yɛwurawura mu Yɛadɔ ne sukɔ na yɛakɔyi nokorɛ no adi apie, na nokorɛ no nyinaa ne sɛ, ɛyɛ ababaawa a yɛfrɛ no Akuapem Polo Rosemond Brown, ɔno, ɛyɛ ɔno ankasa na ɛnya aboterɛ, ɔno ankasa na ɛnya aboterɛ maa obi twaa no saa video no, ɛna ɔno ankasa na ɛnya aboterɛ too video no de too social media because of trend nti no, because of fame kakra a ɔbɛnya nti no, ɛyɛ sister no ankasa na ɛtwee yɛɛ video no, ɔwieɛ na ɔde ba bɛtoo abɔnten, na sɛ nyɛ obiara na ɛdii ne saa bɔne no, na sɛ nka obi na ɛdii ne saa bɔne no deɛ a, ɛne nka na nipa korɔ deɛ Nyankopɔn bɛtua ne kapa, sɛɛ ɛnyɛ wɔ biara. Nti wei ɛne nsɛm a ɛne yɛde bɛsom mo, sɛ oh gɛɛ no sɛ wo nnim na ɔno ɛna ɛda so, manya message bi a obi se resuma bra no kɔ, ɔne deɛ ɛhe, Ɔno ne picture na ɛda so a ɛretwa guo no, saa sister yi deɛ wɔgye ne home no ara paa, ne nsamrane a ɔde sa ne ho yɛ it dey pain you oh, it dey pain you oh, ne neɛ ɔregye ne home no ara wɔ television so, ɔregye ne home no ara wɔ social media fa no nyinaa so, ɛyɛ saa sister yi aah, nkurɔfoɔ koraa ka sɛ me ne no sɛ kakra but me deɛ menhyɛ da nhu sɛ bi a me ne no sɛ. Akuapem Pooroo ei, na wo comment a ɛbaeɛ no ma menkenkan bi nkyerɛ wo, Obi se yes I know that girl I think she got mental problem obi nso se that girl I love her waa eh obi nso koraa bedi m'atɛm wɔ ne ho ɔse mind your business and leave Akuapempolo alone Akuapempolo me ne ne nni asɛm I'm telling you the truth about Akuapempolo ɛnokorɛ wɔ mu ɛna mede ɛɛbɛsom mo nti sɛ mo mpa a mo nyae obi nso se yes Akuapempolo can do anything just because of fame sɛdeɛ ne friend no bɛkae no yeah sɛdeɛ w'adamfo no ankasa bɛka kyerɛɛ yɛn no w'adamfo no bɛma yɛte aseɛ sɛ ɛnokorɛ biara nni wo nsɛm no a woka no mu ɛsiane sɛ ɔne wo te hɔ nom a wotumi bɔ mmɔden ɛka sɛ ɔntwa wo video sɛ bɛyɛ a wobɛtrende wotumi yɛ wo ho nneɛma abɔdamsɛm nneɛma bi a ɛpɛ sɛ ɛma wo trende Nti no, w'adamfo no ara na ɛde bae. Yɛn nso yɛwurawura mu ahu sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Nti no, Akuapem Paul, baabi a wɔ biara no, saa adeɛ no a woyɛ no deɛ, bɔ mmɔden na twa so na ɛmmoa wo ɔkwan biara so. Animguaseɛ na ɛde bɛbrɛ wo. Deɛ ɛyɛ me ya ne sɛ, you got a very, a very beautiful son, so handsome son bi a m'ani gye ne ho yie paa. Bɔ mmɔden, akora no ne ayi daakye nti no, bɔ mmɔden na sesa wo suban wɔ ho. Wei ne nsɛm a yɛaboaboa no nyinaa ano a yɛde abrɛ mo ɛnnɛ. Dasani no, yɛbɛsan nso ahyia. Ɛwom sɛ nsɛm bi retwa gu wɔ social media, wobɛbisa sɛ, na deɛ ɛbɛyi sɛ na deɛ no deɛ wanka ho asɛm? Yes, because yɛnnya nverify yɛ. Yɛnnya nwurawuraa mu nhuu nokorɛ no a ɛwɔ mu no nti no, ɛna yɛntumi mfa mmaeɛ. Ɛyɛ me ara me grandma, ae, Maame Pep, Pep Donkor, Minnya nwuraa fie hɔ, minnya mmɔ nwuraa hɔ nhwehwɛɛ nsɛm no a ɛrekɔ so no. Ɛnna me ara me maame, aane, Ɔkɔmfo Agrada, ɔno nso, minnya nwuraa mu nhwehwɛɛ nsɛm no a ɛwɔ mu no, na mede aba abɛto abɔnten. Wɔn nyinaa yɛ me twetwomtwe pa ara, nti no, munnya aboterɛ, nokorɛ no a ɛwɔ hɔnom no, mede bɛba abɛsom mo. Deɛ mɛsrɛ mo nyinaa ne sɛ, mote nkurɔfoɔ ho nsɛm a, yɛ a monsusu nka. Monyɛ aboterɛ na montwɛn nokorɛ no a ɛwɔ nsɛm no mu na monyae sɛ Ghanafoɔ mote asɛm a na mode ɛrete atesɛ no ahaa no. Na mebɔ mmɔden akaa wo sɛ sɛ wo nsɔskraibo yɛ wɔ Adepa TV a, Mrs Adepa TV a, bɔ mmɔden na sɔskraibo, hete bɛɛl no sɛ bɛyɛ a nsɛm a ɛbɛba biara wobɛnya bi ayɛ dɛn atie.